Helo a chroeso i rifyn gyntaf o'r unig ledi dre. A fi ydy Ian Huw. A fi ydy Owain Llyr. Get over it! Ia, Yr unig le di dre, rhaglen wythnosol fydd yn cael ei ddarlledu ar y we. Ac os gyda chi unrhyw fath o weithgareddau yn dymlaen yn eich ardal chi, dramau, canu ac ati ag yn y blaen, da ni eisiau clywed gyda chi. Ron i'r manylion i chi ar ddiwedd y rhaglen. Dyma, felly, ti ar y ffordd heno. Wel, rhyw ragla sydyn y fanna felly o'r hyn sydd i ddod ar yr unig le di dre heno. Ond un eitem gyntaf ni heno, Ian, beth gen ti ar y ffordd? Wel, dwi wedi bod o gwmpas y farna yn Gynarfon yn chwilio am dalant a dwi wedi dod ar draws dipyn go lew, bandiau ac ati, Ond hefyd dwi wedi bod yn sgwrsio hefo Aled. Chwaraewr conkers ydy Aled, ond mae o wedi bod yn trafod i yna reit unigryw hefo ni. Roedd i ti! O, mae yna gyffro mawr does o gwmpas y lle yma ar hyn o bryd, hefo ffyrynau a falle, ti'n hen, bethau traddodiadol Prydeinig berig i ni. Ond ti'n gwybod, dwi wedi prynu gys te, a ni'n dall bod gen ti rhywbeth um, reit unigryw hefyd. O, yw offer sgyrau ydy'r hen washbod, o'n i'n golchfa os o'n i'n meddwl bod yn Cymraeg te. So, be dwi angen cael rwan, Ian, ydy

Wel, dwi'n meddwl hynna oedd o dechrau rock and roll rili, sgif yna'r berig yn, yn Prydain de. Ti'n meddwl pan ti'n sôn amdan rock, oedd o'n Cymraeg efo Elvis a Everly Brothers, ond yn wlad yma nath Lonnie Donegan, ac wrth gwrs oedd o'n rhad ac o'n hawdd i wneud, mae'n rhaid chdi cael musical ability nag oedd Ian, ti'n gwybod beth ti'n feddwl?

Dyn mi wen. Cerdd pobl gyffredin go iawn felly. Dyn mi oedd o, dyn mi oedd o. Oedd o'n rhywun beth o'ch disio, oedd o'n gitar ella. Rwy'n oedd efo, dipyn bach o bres i cael gitar, a pawb arall efo gys te fel ti'n dweud, a washboard gen mam neu o'n shed y rhan yma. Dwi'n meddwl na thro na ddod, dwi'n meddwl peth dyn- y deunydd Saesneg oedd Lonnie Donegan mwy na dim, ond oedd o'n influence mawr o lot o bandiau yn y dechrau 60s, big style de. Mae pobl hyd yn oed fatha Jimmy Page a pobl fatha Jeff Beck yn sôn a rhoi Lonnie Donegan fatha un o'i

Wel, o Elvis ymlaen ddoth o. Ti'n mo, so... Ma... Felly, o'n i wedi cael dau non i di, don i wedi cael yn di Cliff Richard felly de. Mewn ffordd de, a ella Billy Fury a Marty Wilde a whatever de, ond ti'n mo, uh, fatha bob beth arall, a wedyn wrth gwrs ar ôl, mae'n siŵr bod y Beatles really, gos oedd y Beatles yn dechrau, fatha'r Quarrymen, yn dechrau fatha skiffle band, t'mod, lle nath Paul McCartney a John Lennon cyfarfod yn 57 yn Woolton 'de, t'mod, so... A 'dan ni'n gwbod be' ddigwyddodd wedyn.
We know the rest is history as they say 'de, Ian. Grêt Aled, diolch fowr. Ie.
Yn ystod yr haf mi ddoth 'na gannoedd o bobl yma i Gaernarfon i fwynhau ac i gefnogi diwylliant lleol. A do'dd y ddau yma o'r Almaen ddim gwahanol. Ac os 'da chi'n gallu tyfu mwstash, Nwch chi fwynhau hyn. Heno yma mae gynnon ni ddau gymeriad efo acen- aceni, wel o'n i'm 'di cweit dallt lle oedd yr aceni 'ma'n dŵad o, ond so ma' yy dwi am newid i'r Saesneg rŵan. Yym, chaps, can you tell me where you're from? From Germany. Germany, can you be more specific?
Where?
Whereabouts in Germany? I'm from Cologne, from near Cologne. And you're both from Cologne? Yes, I'm from, from Bonn. Fr- from, from Bonn.

Oh, we go Liverpool. The last day we go to Liverpool and then we must go uh, Manchester and go back to Germany. Yes.
Oh, superb. Thanks very much indeed. Wel, bob hyn a hyn, mae yna gymeriadau unigryw yn dod mewn i'n bywydau yma yng Nghymru, pobl fel Meic Stevens, Titch Gwilym ag ati. Ond heno, yma ar yr unig le di dre, mae gennym ni gymeriad arbennig iawn i chi o Wlad Belg. Dyma Lawrence Huxham. Wel dwi wan yma hefo Lawrence Huxham. Um, Lawrence, ddys di un sylw i gyntaf rhyw ddys yn ôl pan yna rhyw wyl yn mynd yna ymlaen yn, yn, yn Gynarfon yma, o gwmpas amser Jubilee, os dwi'n cofio'n iawn, ac o gyd ti gan arbennig does um, yn, yn cyfeirio at uh, um, Wila Kate, os dwi'n darllen iawn, ie? Yeah? Ond dor, ia, Can gyntaf dwi wedi sgwennu ydy Gwared y Briodas. Uh, Gwared y Briodas ydy anw can, ydy protas o Norben Kate o William. yn ôl llynedd ac yy pan dwi 'di sgwennu can yy dwi jyst isio teimlo bod yy mwy o Cymreigaidd yy ar gyfer pethe cenedlaetholwyr a gweren- gweriniaeth yy yn erbyn brenhiniaeth achos yy y rheswm dwi 'di sgwennu can sôn am yy Kit o William achos rydw i yn erbyn brenhiniaeth a dwi yn meddwl bod yy swn i'n well yy bod ar y safbwynt y can bod yy gwell bod y Cymry Cymraeg. Yn dros gael safbwynt gwahanol, mae yna ffyrdd gwahanol hynny yw uh, gwareniaeth uh, a gyfer uh, dros paw, paw, pawb yn rhydd uh, ac yn ddim yn gallu siarad am uh, breniniaeth o gwbl. Yeah. Okay. A sydd fath, fath o ymateb mae'r gam wedi gael pan ti wedi chwarae hyn gyhoeddus? Wel, dwi'n meddwl uh,

Pan dwi 'di perfformio ar o gwmpas y lle, Connie Yu a Morgan Lloyd, mae pawb wedi canu 'Gwared y Briodas' achos mae heina'n can catchy. Wel, dwi 'di bod yn hynny, a dwi 'di dawnsio i dy gân di mwy nag unwaith. Yym, rei- dwi 'di, dwi 'di gwel' chdi chwara' ryw offeryn reit ddifyr, offeryn welish i rioed 'ma o blaen. Deud mynd am hwnnw? Yym, cŵn y fforyn hwn ydi enw i dy crwth. a cwrwyd iddi hen offeryn Cymraeg o oesoedd canol ers y degfed ganrif, ac oedd y cwrwyd am y tro cyntaf wedi gwneud sylw ar y gyfraith Hywel Dda, pan oedd y gyfraith Hywel Dda wedi cyhoeddi ar y lle gyntaf, ond ar ôl y pedwaredd ganrif ar bymtheg oedd y cwrwyd wedi mynd ac wedi dod i ben tan pedwar ohonyn ni wedi Cymryd y cwrw ar nôl Connie yw Casmereg a Bob Evans a Joe Stevens, mae'r tri ohonyn nhw yn edrych at cerddoriaeth gwarren ar y safbwynt y cwrw ac hefyd hen um, cerddoriaeth o'r um, llawrysgrif uh, um, of course. Ond y fi, dwi just, of course dwi wedi um, dysgu gan Bob Evans yn ôl 2008 ac hefyd gan Casmereg, ond ar y llaw arall mae gen i steil gwahanol achos dwi just eisiau gwneud uh, pethau mwy arddull modern rhwng llais a cwrw, hynny yw a jyst a defnyddio geiriau rapio pan ydw jyst eisiau gwneud o rapio ac a mis nesaf, wel, ond a mis Hydref uh, dwi am penderfynu creu music video efo llais y crwth, uh, uh, efo cymysgiad, efo dubstep a hip-hop, uh, uh, dwi'n gobeithio os fydd uh, Phil Jones uh, o Wheel Ond os mynd i ychwanegu petha drum and bass a ac yn y blaen a cwpl o hwtis ac wedyn jyst a canu neu jyst a rapio a dim o gwbl. Wel yym ma' so 'na rei yn deud ta yym bod y y crwth ma'n yym offeryn undonnog, be' sa ti'n ddeud i hynny? Wel dwi'n meddwl bod yy ma' be' ma' pawb yy yn deud bod yy ma' ma' hyn yn i- eitha'r yy cyffredin be' ma' pawb yn deud achos ma' nhw'n gyd yn jyst heb wedi gweld y crwth yy o blaen. Felly, dwi am addo bod, yy, mae Cwrw wedi hen offer yn Cymraeg, gwrs, o'r oesoedd canol, ond achos oedd y Cwrw fel wedi dod i ben ac wedi, wedi marw ers y pedwar ganrif ar bymtheg, a heb wedi gweld un ers talwm, dydy pobl ddim yn gwybod a sôn amdani hi yn, ond dyma'n cwpwr o bobl fel Casmerig a Bob Evans a fi fy hunan wedi tithio chydig bach o rownd Ewrop ac wedyn yng Nghymru, Wel, rŵan dwi jyst eisiau canolbwyntio ar Cymru a gan deud wrthyn nhw beth ydy crwth, a dyma'r y pethau pwysig a yn fy marn i. Lawrence, grêt, diolch yn fawr iawn i ti.
Diolch yn fawr iawn felly i Lawrence Hexham am y cyfweliad yna. Sôn wrth gwrs am y gân sydd bron iawn mor enwog â fo erbyn hyn. Gawn ni berfformiad o Gwared o'r Briodas chydig bach nes ymlaen, ond cyn hynny, Dyma gyfweliad nathon ni recordio yn gynharach yn yr wsos yn y stiwdio efo Dion Jones. Wel, fel i ni addo i chi yn gynharach, um, mae un o westeion gynta rhywun i gledu dre hefo fi yma yn y stiwdio heddiw yma, sef Dion Jones. Croeso chdi, Dion. Right. Wel, dwi wedi bod yn gwachio chdi wan ys uh, cwpl o flynyddoedd, rili, really, rhywun mm. rownd taw yna'n dre yma, felly, ti wedi dathlu dy unwaith ar ugian yn ddiweddar, os dwi'n cofio'n iawn ti'n hogi'n ifanc iawn, yn sgwennu caneuon aeddfed, mae dy, dy lais di wedi datblygu yn gret. Pryd nes i sylweddoli i ddechrau bod chdi'n gallu canu? Uh, gallu canu, wel, dwi'n gwybod, e, gwyddi ar pobl ar stryd ar yno sadwn, dwi'n meddwl. Uh, o'n i'n gwybod, o'n i'n gen i bach o lais ydyn ni, ti'n gwybod. Um, Ie, nes i ddechrau sgwennu, o'n i'n ja 13, fath le. Reit. Ac, uh, ie, o'n i'n methu canu, really, yn ddechrau, dwi'n nath o just kind of dod o'r practice, ti'n gwybod. Nes di mynd am wersi beth felly? Na, na, na.

A di hynna di cael, y dy steil di o ganu, di cael dylanwad ar, ar dy iechyd i. Dyna be oedd y broblem ta? Ie, ie, dyna be oedd yn pwysio fo, to, cos uh, mae'n cwy re i hogyn oed fi gael yna. So, tri gwaith, anyway, ti'n meddwl, so, ie, oedd yna barth mawr yna. Ond ti'n meddwl bod chi'n gorau newid y steil o ganu? Na, um, as long as dwi'n neud y warm-ups a pethau ti fod yn neud anyway, ti'n meddwl. Um, byddai'n iawn dwi'n. Yeah. A dwi wedi gweld y steil di o sgwennu, dwi wedi

Dwi wedi bod yn sbio ar uh, Facebook yn ei bethau felly yn ddiweddar, a dwi wedi dod ar draws y term fly mush. Mae beth i hynny gyd dan? Um, Wel, be oedd o'i ddechrau oedd record label, ie. Ac um, since dwi wedi bod off, fatha, dwi wedi bod yn sgwennu, a dwi wedi gweld y scene, just completely mynd lawr, os yn efo'r ei gigs ar, a just um, cover bands yn bob man, to. Oedd chwarae teg yn nhw, maen nhw eisiau pres, but maen nhw'n cymryd busnes o bobl sy'n sgwennu a bobl sy'n gweithio amdano fo, ie. So, um, Dyna be' 'di o rili wan. 'Dan ni mynd i recordio pobol yy fi a mêt yn mynd i recordio pobol sy'n sgwennu a sy'n iawn t'o' sy'n cweit da ac... A dwi'n cymryd na Pat Kyle ti'n gyfeirio ato fama? Ia? Yym ia fo a ma' 'na mêt arall hefyd sy'n helpu fi recordio ei hun ti'n gweld yy Pat Kyle yym fi a fo nath dod i fyny efo Fly Mush yn dechra isio siarad a nes i recordio EP efo ac yym odd ni isio releasio fo wedyn oeddwn i'n meddwl am yy jyst jyst dechra record label fi ti'n gwel'?

A, a hefyd, o'n i ar ddall bod yna rhyw, um, rhyw blaniau mawr yma, um, um, ar y gweill rwan, efo nos Wener, um, dechrau os nesau, ia? Yn Albert. Yn yr Albert, yeah, yn, yn, yn Gynarfon, ia. Well, Reit, beth di hynna gyn dan? Oedd o'n dot music venue, oedd o blaen, mae pob yn abod Albert oedd e. So, lle mae pob yn chwarae a so, nos o dda bod troi gael. Ac uh, dyn ni jyst eisiau gael yn bol i sydd o blaen, rili. Really. Gret. So, o, ti am ni cam, bach i ni? Ynddo. Yes, a os dwi'n cofio'n iawn, a dwi'n cofio clywed chi'n canu hon, mwy na heb, mater o ddyddiau ar ôl chi ddod allan o'r sbyty tro dwytha, mm, yeah. can amdan y brofiad geis ti'n sbyty fe chi dwi'n gofio. Wel, ie, yeah, mewn ffordd, ie. Yeah. Yeah. Well, obviously, di gael ei to enni o hynna, ond... Ie, ie, ie. A beth gen i'r gan? Um, I Hold Your Love.

Ydy, yy ma'n perthyn i mi sti ond dio'm licio deud.
Ia gown gown ni ddod yy yn ôl at y pwynt yy o'n i'n neud yn gynharach. Ie na dwi isio dod yn ôl cynta at yy be' oddan ni'n sôn amdano fo yn gynharach. Be' y maes?
Naci ynglŷn â'r yy... Y y wardeiniad traffig? Naci ynglŷn â'n swydd i fel cynghorydd. Ia ond 'dach chi ddim yn gynghorydd etholedig. Mater technegol.
Dydi bod yn gynghorydd ddim yn gorfod golygu fod yn rang o gyngor sydd yn gwneud chydig o ddim byd, dallia di sylw. Naci, yn swydd fel cynghorydd i'r werin, the people's councillor. Trist iawn ydi gweld y tlodi sydd o'n cwmpas ni, ac nid diffyg arian yn unig sydd yn creu tlodi, ond diffyg diwylliant dalltwch chi. Faint o fobl welwch chi yn mynd i'r opera yn gwisgo tracksuits? A faint o hairdressers welwch chi yn gwisgo, yn gwisgo brown? O, diwrnod y blaen, ol i lawr yn stryd llyn, ac dyma na hen nain at y bar i brynu drink i nain. Ac oedd y nain dan oed. Anhygoel. A chitha hogia! O ia, y boi racers hefo'ch efo'r persio, two or sixes, silver a rhyw bethau felly, di sticio sboiler o'i blaenau nhw ddim yn gwneu chitha'n gangster chwaith anghlasi. Ac os ga'i licio hon i mewn jyst cyn i'r amser ni ddod i ben, wbath sy' 'di pwyso arna'i ers blynyddodd, os ti'n dal dy gyllell a dy fforc yn dy ddwrn dyla ti'n bod allan yn buta yn y lle cynta! Ma'n amser ni wedi dod i ben am heno. Diolch o galon i Mister Ellis Robaint... Cynghorydd os gwelwch yn dda.
...am ymuno hefo ni.
Croeso i chitha gysylltu hefo ni hefyd os oes a rhyw bwnc yn eich poeni chi, um, cysylltwch efo ni yn y modd arferol. Tan y tro nesaf felly. A dyna ni felly, y rhaglen gyntaf.